Walumaa galatti kan maqaa ajaa'ibaa kan nuuf ture. Wanni kun Islaamina keessatti hoo haala kamiin ilaaluu jira? Akkamiin nu bira baratame mee? Mee gosoota muudii kan keessaa waliin ilaallee miidhaa isaa ilaallu. Tokkoffaa dura muudii warra sheekotaa yookaan warra waa baratee.
Astagfirullah. لئن شكرتم Yoo na galatoomfattan alhamdulillah saboo nuti rabbii ana barra akkatti galatoomfatu saboo gurbaati saboo anaa kana na beeytaati Saboo ilmii tanaa jecha nuti gaara nuti baane laga nuti irra dabarre. sheekha gaafii takka. Saboon gaafati ni dhageeffadhu.
Haa? Saboo dhageeffadhu gurbaa. Ayyee. Sa'aniin kun nama laafaan hin seen kaniin si cinaa taa'u kun. Amata meeqa halkan. Sheekha gaafii takka. Saboo dhageeffadhu sin jenne. Gaafii takka. Zaman akkan. Waan kabajaan isaanii sana.
Tole egaa obboleeyyan keenya akkuma waliin agarre kanaa mudii warra baaba ofiratti eegsisu jennu bifa kanaan. Tole waa barumsa keessatti Muusaa alayhi salaam fakkeenyaan laallannu. Inni oggaa si bira taa'u isaan na caala jedhe si bira taa'a malee naattu caalaa isaan hin jedhu. Huwa khayru minni jaa malee ana khayru minni hugaaf seenee tun hojii sheexanaa seenee jira. Sheexanni maaliifi samiirraa kan boote Sababa Abbaa keenya Aadam Aleessalaam Rabbiin sujuud jeeni fecha khalaqtanii min naar wa khalaqtahu min xiin caalmaa ifii ifii waan agarsi fecha anaa caalaa waan agarsi fecha beechuu namni beekumsa ammuudii qabatulleen bifa kanaa yeruma hundaa'u yeruma hundaa'u guyyaa qiyaamaa maal gooti ilmi keetiin yaa rabbi kiyya bareetiin barsee bara anta kasab kijibdee jirtu ati wanni baratteef akka hedduu takka nama barate nama akkanaati siin jaaniif siin jaamee jira kara jaannam waan jaamu jira Obboleessa Islaamaa, akkana jechuun namni waa barate hundi kana jechuudhaati miti. Gosti kunis ni jira jechuu barbaanneeti. Kan irraa illee irra Rabbiin najaa nu haa baasu. Kallattiidhaan inni lamaffaa muudii warra abbootii qabeenyaa.
Ah, okay, bro. Yeah, that is good. Okay, see you. Wal garra gaabbe. Ayina jiraadhu. Eh,
Waraqaa tana kan dhiyoon tana meeshaa sanii.
Dhuftee meeshaa Indooneeziyaa irraa? Eh, Dhuftee dhuftee hundinuu dhuftee jirti. Gurbaa ammaa akka tursiisa ittiin miidhamoota maallaqni zuurii kanaan jiru jeena. Ittiin hima. ittiin hima. Raamura laan taane.
Ittiin hima. Yeroo laa kanarratti ittiin hima. Meeshaan chaayinaa ol dhuftee?
Dhuftee?
Dhuftees? Dhufte.
Wayii sababa koronaa nu raammisanii? Laa san isin haala hunda quba qabdan jeeti gaa. Ni hubatan jeeti. Eh, Mucaa ati sirri dalage Ah, bakka kana namni biraan jiru quba qabdaa miti. Ah, okay. Akka akka safaaxaa bakka kana hin geenye. Okay, inshallah. Eh, Lafaa teedduu baasne. Inshallah. Boru bakka kana ga'uun ooltu. Garuu nillee hin fakkaatu anuma ta'u.

Tole egaa obboleeyyan keenya haa abbaa qabeenyaati illee kana fakkaata warra isaan hojii dalaguu jechuudha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam eenyu isa maddii ture kaadimman isaa dha eenyu faadha kaa kanas faa hedduu jira. San keessaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam amala isaarraa kan ka'e jechuudha. Maal jeenas takka maa ra'eetu rasuulli sallallahu alaihi wasallam ayyaaba. Rasuulli rabbii kawaa eebee sun agarre kawaa arrab sun agarre kanaa naanti sun agarre yoon balleessa illee yoo waan fadhi godhe illee waan kana keessatti namni rasuulli sallallahu alaihi wasallam fakkeenya guddaa laallatu nuti nama warratti amane ta'uu qabna jechuudha. Tole qabeenya kana eenyu sii kanna obboleessa islaamaa rabbi sii kanna saniifuu wanni rabbi sii kanneef keessatti imtihaan akka ta'e bichaa beeki guyyaa qiyaamaa maaliin daleeydee hin irraanfatin ati wanni rabbi sii kanneef daleeyduu kan irra mudii qabatuuf himte warra miskiin irra mudii qabatuuf himte akka isaaniif raamata gootee isaan maxxanfattee aakiraa jannata ittiin beektu qofaafi zabana keenya kana keessatti ammoo irra guddaa irra baay'inaa wanni mul'atu namni waa qabu tokko nama waan qabne irratti mataa ol qabatu kanarraa rabbi na jaanu hawaasu inni sadaffaa ammoo warra muudii warra baratanii ilaallaa Kallattiin karoora baratanii. What is this man? Amma Ingiliffaadhaa kun? Aboo maanaa jiranuma qabna bre. Aboo aboo kooronaa fi wallaalli nama fite wallaahi. Amma kun bangiliffaa jeetuma maanaa jirri naa barreesse. Aboo yaa nullee nu beekan silaa ba- silaa aga keenyaa rubuu cinaa keenyaas illee baratanii wayyaa. Nuti nama anumaan anumaan kunuun hin beeku malee nama Oxford seenuu kee bakka ifirra ni jiraami ifirraa dhiise ni jiraami.
Warri waa barate kana fakkaataa Oxford akkasirraa maarreetii yuunivarsiitii akkasirraa akkas bee akkas bee akkas bee you know maarree miti. Hundi obboleen Islaamaa kun muudii wanni jaamu kun caalmaa fi garsiisudha. An namaa na- namarran caalaa waa barumsaatiin. Kun hundinuu yoo kan Islaamatiin kan laallu taate ilmi namaa taqwaa qofaa wal caala. Sodaa rabbii qofaa wal caala. Sodaa rabbii qabee koonyu Allahu a'alam. Waan barte keessatti faamii rabbi sii kana keessatti beekumsa barumsa rabbi sii kana keessa wanni sii kanneef maaliif iba qabii nama barsiisudha. Man tawaada'a lillah rafa'ahu Allah. Nama Rabbiitti gad qabe Rabbiin maal godhaa? Ol qabaa jechuu. Qalbii namaa keessa hin jirtu gizee itti boontu san, gizee akkana jettu san, gizee akkana godhatu san qalbii namaa keessa kan jirre bichaa beeki. Namni Rabbiitti gad qabe Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ol qabaa hin irraanfatinaa dha obboleen Islaamaa. Hayyee obboleeyyan wayin isin gaafadha. Bakka isin dhiisaa isin gaafadha. Namni tuffataa? Akkam akkam akkam jechuu barbaad maal jechuu? Namni tuffataa? Hisaaba kamii? Eewwa dhaggeeffadha isin himaa. Mucaan kun sababa keeti dhufee battalumara mudii sirra qabata. Deebisaan inta kan tuuf maal ture? Mudii sirra qabata.
Saniifuu hin tuffannire. Hin tuffanneef. Tu- Tuffate. Tuffate.
Tuffateessa.
Haala kana obboleen Islaamaa nam tokko dhufee muudii sirrii qabatee deebisaa kan dhufe sun maal ta'u isan geenye akka isan geenye agarsiiftaa jechuudha. Kanarraa rabbi najaa nu baasu viidiyoon kun isinitti tolle sheer sabskiraayib laayik nu godha isin jenna ammoo tuqaa isin jenna ammoo tuqaa ammoo tuqaa ammoo tuqaa. Like, share, subscribe.